Men namaz okamok, ýöne meň ýüregim ak diýýä. Ýa-da men palan ýaly oraza tutamok diýýä, ýöne meň ýüregim ak diýýä. Şu temaň üstünde durup geçeliň. Nähileki, döwründe, döwründe ýaşap geçen döwründe Ýeriň üstünde ýeke-täk bir gowy adam diýip tanalýan, sahylykda, jomartlykda öňde-soňda öňüne adam geçirmedik bir gowy adam. Muňa taryh Hatam Taýy diýýär. Ýene bir rowaýatda Hatam ibni Taýy diýýär. Hatam Taýy bolanda, araplarda biziň teke, ýomut, gökleň diýen ýaly taýpalarymyz bolşy ýalyky, araplarda bir taýpa bar ekeni, Taý taýpasy. Ýaňky Hatam Taýy sözüniň manysy Hatam Taý taýpasyndan diýmek bolýar. Hatam ibni Taýy bolanda näme bolýar? Hatam Taýyň ogly diýmek. Ýaňky ibni sözi ogul diýen manyny berýär. Şul adam sahylykda, jomartlykda dünýede öňde-soňda gaty meşhur bolan adam. Döwrüniň zwizdasy, legendasy, ýeke-täk, ýedinstwennä adam bolup geçen. Şo derejede gowy adam. Indi sahy bolanda näme, jomart bolanda näme? Sahy diýilýän adam özünde bar bolan zady gelýän adamlardan gysganman, her bir gapysyndan geleni boş goýbermän, paýlap bilýän adama sahy diýilýär. Indi jomart kim? Jomart bolanda özünde ýogam bolsa bitirip berýär şol adamyň ýumşuny. Ine şuňa jomart diýilýär. Şo derejede bir sahylykda jomartlykda öňüne adam geçirmedik bir gowy adam, Hatem Taýy ýa-da Hatem ibni Taýy. Bil Pygambarymyzdan Muhammet Pygambardan aleýhyssalatu wessalamdan biraz öňräk ýaşap geçen adam. Jelal Karyň gürrüň berşine görä, ogly bilen gyzy Pygambarymyzyň elinden musurman bolup giden bir sahaba öwlýä çagalary bar. Bir gün pygamberimiz urşa, jeňe, kapyrlar bilen söweşe gidende bir entek adamy ýesir alyp gaýdypdyrlar, plen ele salypdyrlar-da. Şondan soň getirip, ýaňky ýesir alnan adamlary bir daşyna bir syýym aýlangydyr, çöp aýlangydyr bir tegelek ýatak ýaly edilgi, şoň içinde üýşürip goýupdyrlar. Pygamberimiz-em ýaňkylaň ýanyndan gabadyragyndan bir geçip barýar ekeni. Şonda ýaňky ýesir alyngy duran adamlaň içinden bir zenan adam gygyrypdyr, Eý, Muhammet! diýip, aleýhyssalatu wessalam. Ondan Pygamberimiz-em şeý diýip seredipdir oňa. Ondan ýaňky zenan aýdypdyr, Meni tanaýaňmy? diýipdir. Muny pygambarymyzam ýok tanamadym diýipdir. Tanamasaň men özüm tanadaýyn diýipdir. Men şeýle bir adamyň gyzy arap taýpalarynda meň kakam tanamaýan ýokdur diýipdir. Meň beter sahy we jomart gowy kakam bady diýipdir. Oňa Hatem Taýy diýýärler diýipdir. Men şol adamyň gyz diýipdir. Meni göýber diýipdir. Eger meni göýbermeseň häzir arap taýpalarynyň hemmesi eşder musurmanlaň şo Muhammet diýen pygambar diýen aleýhissalatu wessalam Hatamyň gyzyny saklap köseýämişin diýip gürrüňiň eşdiler ondan soň seni ýigrenerler diýipdir. Şonda pygambarymyz ýaňky gyza seredip aýdypdyr, Eý zenan diýipdir, seň ne beýle gowy kakaň bar eken diýipdir. Seň bu kakaň etýän işi musurmanyň etmeli işi diýipdir. Gürrüňe üns beriň. Soň ýöne sorag çykyp durmaz ýalaki, diňläp barýakaňyz üns berseňiz gowy düşünersiňiz. Diýýän kepine seret pygambarymyzyň, Eý zenan diýipdir, seň ne beýle gowy kakaň bar eken diýipdir. Seň bu kakaň edýän işi musurmanyň etmeli işi diýipdir. Diýmek musurman däl bolmaly. Onsoň pygambarymyz aýdypdyr gapdalyndaky sahabalaryna, sahabalar bolanda pygambarymyzyň daşyny alyp, Ýa Resulallah biz sendikdir diýip pygambarymyzy gollap goraýanlara, sahabalar diýilýär. Sahabalaryna tabşyrypdyr, şu zenany azat ediň diýipdir. Özüne-de düýe beriň, azyk-suwlugynam üpjün ediň, tä ýurduna barýança-da şul adamyny gözegçilikde saklaň diýipdir. Şu gyzyň kakasynda musurmanyň häsiýeti bar diýipdir. Görýäňizmi diýilýän gürrüňe üns beriň. Şu gyzyň kakasynda musurmanyň häsiýeti bar eken diýipdir. Gyzyndan aýdýan gürrüňine seret Pygambarymyzyň. Pygambarymyz aýdypdyr, Eý zenan diýipdir. Eger kakaň musurman bolan bolsa haýyr-doga ederdim diýipdir. Diýmek, asly bir musurmançylyk, bir ýürekde bir iman, bir Hudaý diýen bir zat bolmaly, şo zat ýok bolsa, oň yzyndan haýyr-doga edeniň-de haýry ýok bolarly. Ol men namaz okamogymman, meň ýüregim ak, men oraza tutamogymman, men palan, bi kepiň manysy bolmaz. Ýogsa ýaňky gyzy gürrüň berýär, Hatamtaýyň gyzy. Näme diýýär? Bir gün hemmämiz açdyk diýýä öýde diýýä. Indi eden gowlugyny aýtjak bolýan ýaňky Hatem Taýy diýilýän adam nähili gowy adam bolupdyr. Ýöne yzyndan bir haýyr-doga bolmandyr-da. Indi şoň eden gowlugyny aýtjak bolýan. Byň bu eden gowlugyny biziň-ä edibiljek zadymyz ýok, başga-da bir edibilen adam bardyr öýdemok men-ä. Taryhda-da ýok, ýok diýip berýä. Şu Hatem Taýyň edişi ýalaky edip bilen öňde-soňda ýok diýip berýä. Ine birzini aýdyp bereýin size. Näme diýýän? Bir gün diýe aç ýatyrdyk öýde diýe hemmämiz aç uklap bilmän ýöne urnup ýatan bolmaly. Hatam taýyň özem aç diýe. Şonda iki-üç gezek gapy kakyldy diýe. Ondan kakamam baryp çykyp seredýär we niýe hiç kim ýok diýýär. Oň dördünji gezek kakyldy welin derrew ylgap çykdy diýýär kakam. Ondan bardygan goňşy eken diýýär. Ondan goňşy näme habar kakýaňda gidýäňle diýipdir-de oňa. Ondan olam aýdypdyr, aý hatam diýipdir, Çagalar açlykdan ýatybilenok-da, heý bir zat edip bolmazmy diýäýin diýip gelýän, seňem çagalaň ýatanok, onsoň äý bor-la diýende, ýene yzyma gidýän-dä diýipdir-de. Şonda Hatam taýyň eden gaýratyna serediň. Şo döwürde, indi şu wagtky biziň Mersedes, BMW, Lambarji, Ferrari diýip, owadan-owadan, bezemen-bezemen, gymmat-gymmat maşyndan gürrüň edilişi ýaly, O döwürler arap aty, ahalteke aty, näme aty, näme aty diýip, şon ýaly atlaň gürrüňi gidýär eken. O döwür ata şon ýalyky baha berilýär eken-de. Şo derejede iň ýokary uroweňdäki aty bar eken Hatam taýy diýilýän adamyň. Şonda ýaňky Hatam aýdypdyr-da, Şu aty soýuň diýipdir. Hemme açlara beriň, aç ýatmasynlar, dok ýatsynlar. Baryna paýlaň şu aty diýipdir. Şo gije şo aty soýdurdy diýe, hemme açlara-da paýlatdy, özem aç ýatdy diýe, şo atdan özüne iýere zat galmady diýe. Şo derejede bir gowulyk eden bir gowy adamyň yzyndan ýöne bir ediljegi bir haýyr-doga bolsa, o-da barmaýan bolsa, ol meň ýüregim ak, meň ýüregim gara, men pylany etse-de edemmok, ony etse-de beýdemmok, bikepiň manysy bolmaz. Muňa näme diýilýär? Araplar ýüregiň adyna kalp diýýär. Kalby, kalby şeýdip alýarlar. Kalp sözi Jelal Kary näme diýýär? Mün galapdan gelip çykan diýýär. Mün galap bolanda näme bolýar? Bir bir sekuntda bir müň sany zat edesi gelip duran bir syçrap çyrpynyp duran zada araplar mün galap diýýär. Mün galapdan gelip çykan söz kalp diýýär. Ýürek hiç kimiň öz elinde däl. Ony diňe ýalbaryp durmaly. Hudaýa meň ýüregimi arassa sakla, Hudaýa meň günälerimi bagyşla, Hudaýa meni bir bir erbetlige duçar etme diňe muny ýalbaryp durmaly, ol öz erkindäki zat däl. Eger bir adam meň ýüregim ak, meň pylan diýýän bolsa, şol adam özüniň ýüreginiň gowy däldigini we bir ýüreginde bir saňa bolan bir erbet niýetiniň barlygynyň Yşarat etdigimikam diýip düşünýän. Düşündirip bilendirin diýip umyt edýän janyňyz sag bolsun gowy arzuwlar hemmäňize. Durmuşda hakyky bir bolýan waka. Men köplenç post goýýanda, mysal üçin pylany öwlýä aýdypdyr, pylany sahaba aýdypdyr ýa pylan pygambar aýdypdyr diýip, ýa-da häzirki ýaşap ýörenleriň içinde-de pylany alym aýtdy diýip bir gürrüňler goýýan. Men şondan diňledim diýip. Biziň içiňizde käbiriňiz bir jahylraksyňyz, ylymdan, sowatdan daşraksyňyz, düşünmänräk diýýänsiňiz. Belki her hilek ýagdaýlar bolup biler, mümkin bir bahylçylykdan, göriplikden edýänsiň. Haýsy bolsada şeýle bir maslahat beresim gelýäda. Nähileki? Rowaýatlarda alymdan alymdan alyma, alymdan alyma geçip gelýän şeýle bir gürrüňler bar. Näme diýýär? Hiç bir ynsan günäsiz däldir diýýär. Tamamen mahluk günälidir diýýär. Diňe kimler? Pygambarlardan başgasy. Şu ýeriň ýüzünde diýe-de Adam aleýhyssalamdan kyýamat gopjak gününe çenli şu bir ýerde öwlüýä bar bolsa, ulema bar bolsa, ahun bar bolsa-da, ine Hoja Ýusup Hemedany, Baýezidi Bestamy, Seýit Abdylkadyr Jeýlany hezretleri ýalaky şon ýaly beýik-beýik öwlüýäleri üýşüreňde, tamamyny üýşüreňde, bir pygambaryň dyrnagyna ýetmez diýýä. Pygambar diýilýäniň derejesi şon ýaly uly. Şoň üçin olaň günäsizdigi bil eýýäm hemme kişä aýan. Ýöne ondan bärdäki ýaňky ýaly beýik-beýik öwlüýäler geçenleremma, häzir ýaşap ýörenleremma. Magtymguly şanam bir goşgusynda aýdýandyr, Hak dosty kemelmez köne jahandyr diýýär. Bu dünýä Allaň dostsuz wagty ýok. Munda Hökman Allaň dostlary ýaşaýa Her zaman her hili ýagdaý Her hili azgynçylyk bolsun Her hili gowlyk bolsun Hökman Allaň dostlary ýaşaýa bi dünýede Allaň dostlarynyň gutaran güni dünýe gutarmaly bi Kitap şeýle ýazýada ol Şu güne çenli aýdan zatlarynyň ählisi dogry oda hökman dogry bolmaly oň başga çykalgasy ýok. Onsoň şuny ýaly adamlaryň gürrüňi aýdylýar welin, käbiriňiz ýaňky ýaly düşünmezlikden, bisowgatlykdan, hawa, göriplikden, bahyllykdan her hili ýol bilen şolaryň adresine bir gowy däl zatlary aýdasyňyz gelýänler bar içiňizde. Size şuny ýatladaýyn. Olar gowy adamlar. Gowy adamlar hiç wagt bir nalyş okamaz ýa-da nälet etmez. O hakynda gürrüň ýok. Ýöne olar-da ynsan-da. Birden bir gün siziň şu ýazýan zadyňyz bir gowy däl sözüňiz, olaňam sopylary bar, mollalary bar, her hili kirhil dostlary bar, garyndaşlary bar. Aý pylan ýerde pylan zat bolupdyr, ony şagyndan biri şunýal zat ýazypdyr-da diýip, bir gün eltilip görkeziläýse, O-da ynsan-a, oňam kalby ba, ýüregi ba-da. Birden oň Allah, Allah, Allah diýip urup duranja ýüregini senem ynjydaýsaň. Olam Hudaý etmesin, birden elini göteräýse, Hudaý-a şunýalyn bir sowsana meň başymdan diýäýse, oýun-gürrüň däldir, işiňi taparsyň. Gardaş, ýazýan hatyňa gaty üns ber. Oýun gürrüň däldir. Birhileki sypaýarmykam, eý, on ýaly zat bolmaýarmykaram diýdirýändir bu wagt seň kellejigiňe. Sebäbi o zady ýazýan bolsaň, seň kelläň halys boş-a bolmaly. Doly adam o pikiri ýazmaýa. Ýöne haýsy bolsaň-da, saňa men dost maslahat, bir dogan maslahat, bir kakaň bermejek maslahatyny bereýin. Adyny tutma olaň. Olar birden bir asmana seredip daş çekip elini göteräýse, Gardaşym, işiň taparsyň. Gowy görýän sizi. Men gymmatly gadyrdanynam. Men gowy görýän sizi. Gowy göremsoň gürrüň berýän şu zatlary. Azajyk many çykaryň. Ol akyl ýetirip bilmäýjek adamlaň hakynda gürrüň edildimi, Maňa iň gowsy eý men bul adamyn tanamok bu gürrüňede kän ýoldaş bolup bilemok. Ine şu gürrüňden başga kep aýtma. Düşündirip bilendirin diýip umyt edýän janyňyz sag bolsun nadeýus hemmäňiz gowusyňyz.